Mlalen-d merra deg uzaɣar n Sidim, yeɛni lebḥer amerɣan. Tnac n yiseggasen i llan ddaw n uzaglu n Kadurlaumir, lameɛna aseggas wis tleṭṭac kkren-d ɣur-s. Aseggas wis rbeɛṭac, Kadurlaumir akked igelliden yellan yid-s ruḥen, fkan ṭriḥa i Irafayen di Ɛactarut Qarnayim, i Iyazuziyen di Ḥam, i Iyimiyen di Cabiq Qarryatayim, Akked Iḥuriyen i yellan deg idurar-nsen n Siɛir, akken almi d Lilfaran deg uneẓruf. Uɣalen syenna, ruḥen ɣer Ɛinmicatat, yeɛni Qadic, fkan ṭriḥa i wat Ɛamaliq deg wakal-nsen, akked Yimuriyen i izedɣen di Ḥasasun-Tamar. Iruḥ ugellid n Ṣudum, netta d ugellid n Gumur, d ugellid n Adma, d ugellid n Ṣabuyim akked ugellid n Bilaɛ, yeɛni Ṣuɛar, heggan iman-nsen deg uzaɣar n Ṣidim, i wakken ad nnaɣen akked Kadurlaumir, agellid n Ɛilam, Tidɛal, agellid n Guyim, Amrafil, agellid n Cinɛar akked Aryux. Agellid n Ilasar, rebɛa n igelliden qublen xemsa. Azaɣar n Sidim iččur d lebyur n uselɣaɣ. Agellid n Sudum d ugellid n Gumur rewlen, dɣa ɣlin ɣer daxel-nsen, ma d wid i d-iqqimen rewlen s adrar. Wid irebḥen, ddmen cci merra n Sudum akked Gumur, rnan lerẓaq-nsent, dɣa ruḥen. D win daɣen Luṭ, mmi-s n gma-s n Abṛam, i izedɣen di Ṣudum, dɣa ṛuḥen wwin-t s netta s wayen akk yesɛa. Yiwen seg wid imenɛen yessaweḍ lexbaṛ i Abṛam Aɛibṛani i izedɣen di tsufa n Mamri Amuri, gma-s n Icekul akked Ɛanir. Tlata n watmaten-agi xedmen leɛqed nutni d Abṛam. Akken yesla Abṛam belli gma-s yettwaṭṭef, iḥerreǧ i teltmeyya u tmenṭac seg iqeddacen-is iẓewren, widak i ilulen deg uxxam-is, imiren itbeɛ agellid-nni armi d Dan. Ifreq tarbaɛt-is, dɣa iẓdem fell-asen deg yiḍ, netta d iqeddacen-is, ifka-yasen ṭṭriḥa yerna itbeɛ-iten almi d Ḥuba, i d-izgan ɣer tama n umalu n Dimecq. Irra-d cci-nni merra, irra-d daɣen gma-s Luṭ akked wayen yesɛa, yerna-d tilawin akked imeḥbas nniḍen. Mi d-yuɣal Abṛam, mbaɛd mi yeɣleb Kadurlaumir akked igelliden yellan yid-s, immuger-it ugellid n Sudum s azaɣar n Cawi, yeɛni azaɣar n ugellid. Malkiṣidiq, agellid n Calim, yellan d lmuqeddem n Il Ɛilyun, yeɛni Illu Ɛlayen, Iwwi-d aɣrum akked ccrab. Iburek Abṛam, inna-yas, Illu Ɛlayen, Bab n igenwan d lqaɛa, ad ibarek Abṛam. Ad ittubarek Yillu Ɛlayen, i d-iselmen iɛdawen-ik s afus-ik. Imiren Abṛam ifka-yas leɛcur seg wayen akk yellan. Agellid n Ṣudum inna i Abṛam, Efk-iyi lɣaci, teddmeḍ cci i yiman-ik. Abṛam irra-yas i ugellid n Ṣudum, Ad refdeɣ afus-iw ɣer Umeɣlal, Illu aɛlayen, Bab n igenwan d lqaɛa. Ur tteddmeɣ acemma n wayen yellan d ayla-k, ɣas ad yili d lxiḍ neɣ d tinelli n werkas. Iwakken ur teqqareḍ ara, Srebḥeɣ Abṛam. Ur tteddmeɣ acemma, siwa ayen i ččan yilmeẓyen akked umur n yergazen i yeddan yid-i. Ɛanir, Ickul akked Mamri, nutni ad ddmen amur-nsen.